Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dorogiý Türkmenistancy Bu gün ýenede şol Türkmenistana gan ýuwutdyryp ýören tohum barada Haramdagyň daş töweregindäki dogan garnaşlary barada gürrüň etdi. Ol Hajy Hajjyk, Beýik Şanly Şymyr, Kemal Tentek, ýene-de galanlaň hemmesi olar göti türsüklijä bala çagalar. Ol tohumyň içinde has güýçli, ýurduň içinde islän meseläňi çözübilýän adamlar bar, ol hakda hiç kim gürrüň edenok, şu wada çenli men-ä eşdemak. Eger-de siziň habaryňyz bar bolýan bolsa, ýa iki müň on altyda boldy şol, ýa iki müň on ýedi, men anyk aýda biljekkäl, ýöne şol gurtlyň içinde bir gijäň içinde bütin häkimler gelip, başdan-aýak şony doly täzeden asfaltlap, şo tak Ertesi gün ejesiniň aýal dogany aýrylan ýerine hem Haramdag Berdimuhammedow, hem bi Mejlisiň başlygy Akça bile geldiler. Kim olar aýal? Ol aýal Haramdagyň çykanyny Kakabaý Orazgeldiýewiň ejesi. Kakabaý Orazgeldiýew diýilýän şu Türkmenistanda edil haramdag bolmasa bärýandaky adam şol. Ýöne ol asylly ýatyr. Saman astyndan işlemäge ýuwaşyk bilen şol mühmil sokarlyk bilen işlemäge gabil adam. Bütin şol tohum tijine çüýrüklere esasy jogap berýän ol. Bulaň bi ol oglanlaryň bi beýtirip urşup ol biriniň çagasyn zorlap eden ýetdiligi ýöne ýerden däl olaň arkasynda Dag bolmasa ýüregine, olaň ýüreginde nireden on galar daş döresin. Şol Kakabaý mugallym diýilýän adam iki müň ikinji ýylda Ruhabat etrapda elitnyý mekdep açyldy. Şol mekdebiň direktory bolup bellenen, ony bellänäm o wagt wise-premýer Haranda Berdimuhamedow, sebäbi ol medisinadan aýratyn bi saglygy saklaýyş ministrlikden aýratyn ýende bi ýaňky okuw jaýy bi okuw bilim oňa-da o zatlaram oňa degişlidi. Şo taýda iki müňkinji ýyldan iki müň on ýedinji ýyla çenli işläp bir abraýly üýtgeşik adam ol. Hakykatda onuň edýän bikanun hereketleri bütin türmeden ýygnasaňam, çöpleseňem tapdyrmaz. Men ol hakda häzir ýuwaşlyk bilen gürrüň bererin. Ýendi biri bar, O-da, oňa Juma tentegem diýerler, Juma dälem diýerler, o-da ýaňky şol çüýrüklerden. Onuň şol gije-gündiz işleýän magazynam bar, bilemok, Jumul diýämi, Jumul Raga diýämi, şoňa meňzeş magazyny bar, marly oglanlar işleýärler gije-gündiz. Özem şeýle bir. Çynyň çakyny bilmeýän adam iki müň on törünji ýylda Nowgod gijesi arykdan doýup, magazynda otyr, elinde-de bir şol goşa tüpeň bar, goşa atar. Bir anten bejerip ýören bir pahyr oglan bardy, Ymam Gulak diýerler onuň adyna. Şol, şol oglany atdy, oturyberdi ol. Men nä türmede oturyp çykan adamda bir ýerde biriniň elinde ok bolsa, tüpeň bolsa näçe ýyl basýarlar? Çykybam bilen atlar amnistiýada düşen atlar. Şol adam iki müň on dördünji ýylda Özem o-da şol ýaňky Şammy by Hajy dagyň kakasy Rejep Nazarowyň agasynyň ogly by Juma çüýrük diýilýän. Bularam üç-dört dogan. Şo çüýrüklerden. Adam öldürdi. Ýekeje adam şony bilenagam, eşdenagam, oň çeken jezasam ýok. Ine-hä Türkmenistandaky adyllyk, adalat. Haramdagyň hökmürowanlygynyň netijesi, eger-de şo taýda oň dogan-garnaşy gije-gündiz magazin açyp, şo Jumulrada diýilýän sen, sen şo magazini gerek bolsa, kalýan geregem bolsa, tirýek geregem bolsa saňa, ýa sen şondan bara bir million manat pul alyp, A bir segsen müň dollar berýärler oglanlar on on bäş on ýedi oglan bir million manat alýarlar gidýärler turkiýa aýylýarlar şo taýdan pul gazanyp bilýärler şonuň ýalam işläp bilýän güýçli adamlar bular indi kakabaý mugallym hakda men aýratyn häzir aýdaryn Şonuň ýaly. Onnoň eger-de şol işler şolaň elinden gelýän bolsa, onda nähili adamlar bular? Kim bulara bu zatlary rugsat berýär? Oňa rugsat beribilýän diňe haramdagyň özi. Ýekeje ministr, ýekeje ol purkuror bolsun beýle bir demini çykaryp, hany şu gurtla girsin-de bir zat diýip görsün şolara. Şoň üçin şol edeni etdilik. Indi Kakabaý mugallym hakda-da bir çadarajyk aýdaýyn. Kakabaý mugallym diýilýän şol iki müň ikiden iki müň on ýedä çenli işledi ol. Ýöne işlände ol oň daşyndan hem edýän işleri kän. Ol gerek bolsa ministr goýýar, gerek bolsa bulary aýyrýar. Şol Kakabaý mugallym. Emma soňky ýyllarda bu esasy muň edýän işi Balkanda ýaňky Türkmenbaşydan şol nebit önümlerini, benzin bolýamy, kerosin bolýamy, şony Türkmenistandan Owganystana gatnadýan adam boldy. Biz muň bilen esasy işleşip ýören Rozygeldi Hojaýyn diýerler. Hojaýyn diýip owganda şol maşyn sürüp ýören adama hojaýyn diýen ekenler. Rozygeldi diýlen bir wagt bärik göçürilen owganlardan şuň bilen işleşip ýör. Şol tyrlar, sary nomerli tyrlar arkaýyn Türkmenbaşydan tä şol ýaňky Ymamnazara çenli barýarlar bular. Ymamnazarda-da Türkmenistan tarapdanam ýekeje serhet işgäri demini alybilmez, göni geçirer. Hem-de şol kör zolak diýilýär-de şol bir neýtral geçirilýän ýerden. Şondan geçensoňam aňyrda owgan tarapda-da bulara hiç kim hiç zat diýip bilenok. Iki tarapam gürleşilen, iki tarapam deň işläp ýör. Aňryga ýaňky nebit-gaz önümlerini akydýarlar, ondan bir gazanýarlar. Gaýdyşynam Owganystanda Şordepe diýilýän ýerde türkmen ýaşaýar diýýärler, bize ýeten maglumata görä. Şu taýda kyrk-elli maşgala öz ekinleri bar. Ol ekin diýip ýaňkylar howlusynda we dört-bäş sotkada gektarlap ýeri bar. Şolar şol ýaňky trýegi ekip, ýetlişdirip, onnoň ony Anthoýda ýörite bir garaž diýilýän ýer bar. O taýda gelen-geçen dynjam alybilýär, oturybam bilýär. Garaz, şol edil otel ýalak şol. Şo taýda şol ýaňky paketlere ýelmenýär şol tirýek. Onnoňam ýaňky Hilux diýilýän maşyn bilenem şolar hemmesi ýene-de yzyna Kakabaý mollymyň öýüne gelýär. Ýöne şol mesele ýurt boýunça, bütin Türkmenistan boýunça çözebilýän ýeke-täk adam Kakabaý mugallym. Haramdaryň çykany Kakabaý Orazgeldiýew. Ine, häzir köçede siz bara bir çilim çekýär diýibem basyp otyrlar. Nas atypdyr diýibem ana o aňyrda basylýar. Ol basylan adamlar kowid döwri ýöne şoň üçin ölenlerem bar oň içinde. O taýda ýokam. Bular bolsa islese adam atýarlar, islesem aňryk nebit Önümlerini satýarlar, getirýärler. Ýene-de bärik tirýek getirýärler, aýlaýarlar. Haramdag Berdimuhamedow, sen mundan bihabarmy? Ha? Ol seň çykanyň-a. Seň öz garnaşyň-a. Sen özüň ýaşadyň-a şo taýda. Ine, Türkmenistanyň içindäki Kanuna gaty bet serenersen bapyr gygyryp ýörene seretme. Esasy ogurlyk, esasy egrilik, zorluk, tireg aýlama. Onagam ýene şoňa meňzeş bi bi kanun ýaňky nebit gaz önümlerini ýurt daşyna çykyp satmak. Bize habar ýetiren çeşmelere görä, Haramdagyň iň ýakyn garyndaşlary, biri çykany Kakabaý mugallym, beýlekem ýaňky Şammy Şymyr bilen ýaňky Hajy Hajygyň kakasy, Nazar Rejepowyň agasynyň ogly Juma tentek. Pul gerekmi size, kalýan gerekmi, bu zatlaryň hemmesi şulara çözýärler. Ýöne bul adamlaryň ýanyna siz göni gelibilmersiňiz, birinjiden-ä siz ýa-da Gurtla Kurşykow diýilýän adamlary tapmaly. Siz bular bilen jaňlaşýaňyz, jaňlaşyp, aýna şuňarap men ullakan iş etjek, Bir şol nemeler bilen bulaşyp bolmaz Same Kürşekowylar sizi şol ýaňky Kakabaý mollymyň ýada Juma çüýrüň üstüne erter. Indi bular soňky döwür indi Kürşekowylar bilen gyz berip gyz alyşýarlar. Ýene bir adam bar Köşüden Şyhy diýip. Ene o-da gerek bolsa ony tapýarmyz. Oň bilenem çözýäňiz. Indi türmeli mesele. Türmeli mesele-de bulara bagly, ýöne bu meselä hojaýynçylyk edip, islese basdyrmaly bolsa basdyryp bilýär, gerek bolsa türmeden çykaryp bilýär. Ol adamyň Berdi Suman diýýär, gypjakly. Ol esasy neme bilen dostrakdy bi? Bi. Nazar Rejepowyň iň uly ogly bu wagt Hýustonda ýaşaýar. Ine, şeýdip bütin Türkmenistanyň içinde aýratyn bir obajyk, aýratyn bir dogan-garyndaş, şular şeýtdirip, isleseler basanyny basýarlar, goýberenini goýberýärler. Hä, sen tirýek keşlik bilen, biz narkotik bilen göreşýäs diýen bolýarlar, hakykatda narkotigi aýlap ýörenem bular bolup çykýarlar. Aý, ýarag saklamaly däl, tüpeň saklamaly däl, biz eýtip adamlar bar, hakykatda bulardan çykyp dur. Adam öldürse-de bulara hemme zat bolup dur. Ine iň bir Gözden çykgynç mesele, näme edilýän bolsa, haramda Berdimuhamedowyň dogan-garyndaşlaryndan çykýar. Türkmenistan boýunça, eger-de haram ýoly bilen bir meseläni çözjek bolsaň, Kakabaý mugallym, Juma çüýrügi tapdygyňyz mesele çözülýär. Şoň üçinem, biziň ýaşlarymyzyň şol haram ýoly urdurýarlar bir ýerden bir bäş manat gazanmak üçin. Ýöne millet bu zatlary bilmeli, bu zatlara garşam Çykmaly millet göreşmeli bu zada çenli. Biziň halkymyz şu eden etdilere garşy göreşmeli, göreşiň birinji ýolam ilki bilen Haram dagyň eden etdiligi diktaturasyny ýok etmeli Türkmenistanda.